Doctor, wetin be the definition of cancer again uh, for the listener when just they listen for the first time, especially for this our side of the world for Lagos, Nigeria? So we just talk say um, quickly. Cancer means say yourself for any part of your body, any part of the body, whether not from head or ear, eye, mouth, leg, the belly, just wake up one morning and start to dey behave anyhow you no dey you no dey hear body control instead of make the body tell am make e stop e no go stop e go dey grow on e own and dey cause problem simple oh body part when dey lose guard correct na cancer wey no dey hear word on no this dey steady just dey cause problem up and down. every year people dey die from cancer people papa people mama people husband people wife people daughter sons eh, brothers and sisters and we no want make that number increase we wan reduce am to the barest barest minimum na hmm. so i dey social media one day dey talk last week i dey talk about something else i dey teach na one babe enter say doctor abeg talk about cervical cancer i hmm. say abeg o oh, e too big wetin you wan make i talk about cervical cancer e say talk about am because me now as i dey follow you talk so i don get am the thing come touch me so we wan make our people know say no use your body play many many signs dey wey e go give you in the beginning but our people go sit down for house go dey buy uh, ciprotab go buy bicham flagy dey drink eh you go say make dem make dem come give you drip for house by the time the thing don come waka come go far eh you go come dey come to hospital come very late and wetin dem fit do for you go come dey reduce na im make we dey put mouth say if your body give you one sign early run go hospital make dem check e fit be cancer e fit be something else but make we no use am play. Some of the biggest cancers when they affect people for this mm -hmm. our mm-hmm. side now. First of all, breast cancer. Breast. Second of all, cervical, cervical cancer, cancer, when we say we treat last month. Mm -hmm. And prostate, then, cancer. prostate cancer, for men. Colorectal but this, cancer. Uh, uh, that one day. But this prostate one for men. Mm. You know, say many men need to know quick they go just say their kaka e dey hard them e dey hard them to go toilet yes uh, wetin be a sign for a prostate cancer for men especially So the, the thing be say um, because he get another medical condition where they affect man for prostate. Mm. Yes. So one um, no be cancer. The other mm. one will be cancer of the prostate. I bet break What be prostate first? Prostate now only man body e day mm. e day around the region of the pelvis where man they take peace that area. That waist region na there e mm. day. so peace dey pass that side take come out so when e gonna get problem most times na problem with peace na im men dey get you go hear say man go tell you say ah you no dey feel peace well like how you dey peace before Eh, if you wan peace you go take am time before you peace But it's not Or, gonorrhea. eh, or e go tell you say peace go come out small e go stop or go tell Oh. you say ah e dey e dey hur- hurry quick quick quick quick wan go peace when e reach there to peace na small Peace thing no go go come na outside. na small thing go come out so all those things na sign we dey call them urinary symptoms

because dem go don sit down sit down for house take different things to see whether e go work mm. when e no come work eh, before they come dey come that time e the thing fit don waka comot for that ah. place enter other part go come dey cause waist pain go tell say they dey get leg pain the thing don move comot from that area e don enter bone now eh. eh, eh. so e dey move dey go bone o oh. e no dey for that parts again, again. and that time go come dey cause problem dey come tell say ah mm. eh, maybe your operation no go fit solve am because e don comot mm -mm. go mm, round the mm. body so if you notice say mm. body dey give you this kind of sign as mm. man yeah. no be to sit down go dey take medicine. dogoyaro root. Mm -mm, mm. Mm -mm. you see your doctor quick the earlier the better. better. Bros, like the cervical cancer for women you mm. you burst our brain tell us say we get a a vaccine mm. when dem fit take even if e cost mm. say we fit take am for women yeah. and e dey e dey help e dey prevent am mm. men dey get a vaccine for prostate cancer no no um, vaccine no dey for that one vaccine no dey vaccine no dey oh. e no dey mm. make i say the word yet e never dey here maybe maybe tomorrow tomorrow tomorrow maybe something fit dey come up wey dem go say take o mm. if you be like person wey fit get risk of getting um, prostate cancer. blood cancer dey. yes ah yes thank you for opening blood cancers dey dey affect even children dey affect adults. okay i get one question. yes abeg thirty seconds abeg just answer for me before we run. yeah um, somebody say tradomedica mm. dem fit dey treat things like cancer especially for early stages na true.